Helo a chroeso cynnes iawn i chi i Lleisiau Lleol, sef podlediad Project Llwyddo'n Lleol. Ffion Emyr ydw i a mae'n bleser cael eich cwmni chi a'ch arwain chi drwy'r podlediad yma sy'n dathlu lleisiau lleol a llwyddiant lleol. Yy, gyda chefnogaeth gan Raglen Arfor ac ysbrydoliaeth Prosiect Llwyddo'n Lleol, 'da ni yma i ddangos bo' cyfleoedd cyffrous a dyfodol bywiog yn aros amdanach chi yma yng Ngorllewin Cymru. Yn ystod y gyfres, mi fyddan ni yn cwrdd â pobl ysbrydoledig sy'n profi bo' ffynnu yn ein cymunedau cynhenid ni yn bosib. O entrepreneuriaid i arloeswyr, mae gennyn nhw i gyd i stori i rhannu a mae'n fraint cael bod yma i'w hadrodd nhw, heddiw 'ma. Felly, steddwch yn ôl, gwrandewch a gadwch i ni ddarganfod be sydd yn bosib yma yn Arfor, sef Sir Gâr, Ceredigion, Gwynedd ac yn Môn. Heddiw 'ma yn y bennod, 'da ni am edrych ar sut beth ydi rhedag busnas yma yn ardal Arfor, a'r gefnogaeth sy' 'na ar gael i entrepreneuriaid lleol. A dwi'n cael cwmni dau sy' wedi mentro mewn busnes, felly croeso mowr i Daniel Grant a hefyd i Tomos Owen. Dych chi'ch dau yn iawn? Diolch. Da iawn, da iawn. Felly, na i ddechrau efo chdi, uh, Daniel. Um, pen wiwar, felly dyda thyn ni rhywbeth bach uh, amdana chdi dy hun a hefyd am y busnes. Um, am y fi ar busnes, oce. Okay. Um, Dechrau da. Nes i'n enni 1998. um, ia, so Daniel dwi. Um, dwi uh, wedi dechrau busnes pen wiwar uh, blwyddyn dwytho. Um, dyna pryd nath o gychwyn. trwy yy menter llwyddo'n lleol dyna pryd nath o kind of i gyd dod at ei gilydd i fi. Yym dwi'n person sy'n lyfio yy y byd yy natur yym jyst bod allan yn yr awyr agored yym cerdded mynyddo'dd yy haicio ne' be' bynnag. Yym so wedyn o'dd y cariad tuag at byd natur Cymreig yym yn wbath o'dd yna o hyd i fi rili. Yym. A wedyn o hynna dwi kind of 'di... Ma' bywyd fi 'di kind of revolfio rownd hynna. Dwi 'di mynd ati i weithio mewn maes lle ma'n lle dwi'n gallu neu' hynna o ddydd i ddydd lle dwi'n gwarchod yr amgylchedd mewn ffordd. Yym nesh i neud yym degree mewn bioleg mewn ffordd hefyd yn yn ffocysu ar yym cadwraeth yym yym biolegol 'lly. Ie. Yym a wedyn yn amlwg wedyn yn fwy ddiweddar wedi cychwyn y busnas sy hefyd yn ffocysu ar byd agored yy yr byd naturiol yy yma yn gogledd Cymru. Ie. Yym so Penwiwer ydi'r busnas yym nath o ddechra mewn ffordd gan bo' fi isio dangos yr hyn sy gannon ni yn gogledd Cymru a Cymru hefyd mewn ffordd. Yym ma' gynnon ni gymaint i i i ddathlu yym A ma' bobol yn trafeilio o bob man drost y byd i ddod i gogledd Cymru... Yndi. ...i cera mynyddodd ni a i ddathlu hyn sy ganon ni so dwi jyst isio creu wbath mewn ffordd trw trw drw defnyddio dillad i ddathlu hynna sy ganon ni rili. Ie. Ie. A ti'n gwisgo'r merch heddiw 'ma. Dwi'n gwisgo merch ie bach o advertisement o'n i meddwl. Angan bod swn i'n siomedig os sa chdi ddim i fod yn hollol onest efo chdi. O'n i'n trio fifty fifty ond ie o'n i'n me'wl sa well neud ie. Da da. A yym wedyn yy Tomos Peli, rwan ta, dwi 'di trio dallt y cwmni a a dwi dal i ddarllen a dal i ddarllen a dwi'm cweit yna dal i fod. Felly, ti o Sir Fôn, ti o Benllach. Yndw, ie. Felly, deuda 'thyn ni run bach am Peli ta. Ie, so ie, Tomos dwi o yy o Benllech yndw ag yy Peli ydi'r cwmni nes i ddechre efo yy Dau person arall, Iwan a Stephen. Yeah. Uh, Iwan o Amlwch a Stephen o Coventry. Um, oedd y dri o'n i'n gweithio yn y byd peldroed, uh, oedd Iwan di um, dechrau cwmni ar enw The Scouted Hub, ac basically oedd yn gweithio fel consultant i clwbio peldroed, helpu nhw uh, penderfynu pwy prynu, neu pwy werthu, neu be maen nhw angen neud i gwella ar, ar y cae. Mm. Ac wedyn nath i sylweddoli, actually, oedd yna problem uh, yn bob lefel proffesiynol o gêm, bod actually Mae yna gormod o data, mae yna gormod o information a mae'n scattered yn bob man. Ac mae yna nunlla i bob dim ddod mewn un lle. Okay. So dyna di'r syniad tu ôl i Peli, oeddwn i'n meddwl mae rwy'n gan yn neud hyn so pam, pam ddim ni? Um, ac dwi'n mwyn os mae'n esbonio fo'n dda, ond dyna beth da ni'n neud, da ni'n dod o gyd o'r data ar y clwbiau peldroed ma, mae yna gymaint o data Yym, you know, be' ma' chwaraewyr yn neud ar y cae, be' ma' nw'n neud off y cae, yym, be' ma' nw'n postio ar ar online, bob dim fyswch chi'n gallu feddwl ma' ma' clybiau'n edrych ar. Ie. A ma' nw'n iwsio dros deg platfform gwahanol ar y funud i edrych arnyn nhw a pan ti'n me'wl amdan ma' clybiau angen edrych ar you know lot o chwaraewyr i penderfynu pwy ma' n'w isio prynu. a maen nhw jyst yn newid o tab i tab, a be da ni'n neud ydi safio amser i nhw ag dod o i gyd i un lle, in theory. Ie, ie.
Lle ddoth yr ysbrydoliaeth 'na? Achos yn amlwg mae gen ti ddiddordeb Yep. mewn pêl-droed, mae hynny'n amlwg, a chdi'n deud oeddech chdi'n gweithio ym myd pêl-droed 'fyd? Ie, o'n i'n yy o'n i'n actually yn Prifysgol Bangor yn astudio y gyfraith, yym so o'n i'm yn neud o gymaint â Iwan a Stephen ond o'n i'n gweithio efo nhw pan o'n i'n gallu yn helpu'r clybiau 'ma. Ie, a wedyn y tri onoch chi 'di dod at eich gilydd a 'di mynd, 'dwi'n gweld gap yn fama, mynd amdani'. Ie, yy, o'n i'n, y plan oedd o'n i am graddio yym o Bangor a wedyn mynd full time i i gweithio efo'r bois a a wedyn un diwrnod nath Iwan ddod i fi a deud, you know, hold that thought, be' am i ni ddim neud hyn? Ie. A wedyn o'n i fatha ie, swnio'n dda. Nes i adal prifysgol and here we are. Ie. Da. Wedyn ers faint ma'r cwmni 'di bod yn mynd gynnoch chi? Yy tua dwy flwyddyn yn iawn. Yym, ond mae wedi bod yn, yn y proses am tua tri, um, ond ie, tua dwy flwyddyn yn iawn. Ie, yeah, ie. Yeah. A be amdana chdi, ta, tyd, ers faint mae y cwmni wedi bod yn mynd, a ie, yeah, lle, tyd, lle ges i'r ysbrydoliaeth cychwynnol na, pam nes i benderfynu mm. mynd am ddillad i ddechrau fyd? Dwi'n gwybod, swn i'n dweud bod fi'n fatha fashion guru na'n byd, dwi'n mynd fatha obsessed efo dillad, ond dwi'n dwi cweith enjoyo certain t-shirts a hoodies yeah. neu wisgo. Um, a o'n eisiau jyst gwneud wbath sa pobl lleol yn gallu gwisgo, sa nhw'n teimlo'n cool, yn, sa nhw'n enjoyo gwisgo a teimlo'n prawd i wisgo. Um, dwi'n meddwl eisiau sylwi, sganna ni'n really ddim llawer o'n byd fel la yn yr ardal lleol. Yeah. Um, sy'n dathlu y iaith Gymraeg, sy'n dathlu y bywyd agored a sy'n hefyd yn really cool i wisgo. Mae yna ma lot o fusnesau, dwi'n meddwl, Ma' 'na lot o dillad ella sy'n sy'n iwsio'r geiriau Saesneg fatha Snowdon a mae o'n dod o ryw cwmnïau mowr o China ne' be' bynnag a... Ie. ...dydi o'm rili'n lleol so wrth sylwi hynna dwi me'wl nesh i mynd dwi me'wl ma' 'na bach o gap fyma fedra i kind of trio neud wbath hefo mewn ffordd. Ie ie. Ie. A ma' rai' fi holi lle ddoth yr enw Penwibar achos ma'n enw reit angyffredin. Mae o'n angyffredin a mae o'n wbath sy'n cael ei ofyn o hyd. Ie, allai feddwl.
Pam pen wiwer?
Pan mae bobl yn gofyn i fi hynna, pan dwi'n neud marchnadoedd neu pop-ups, dwi jyst yn sbio arnyn nhw a dwi'n meddwl, lle ydych chi'n meddwl nath o ddod o? Dwi'n nhw'n sbio ar gwallt fi a nhw'n meddwl, o ia, y gwallt coch, ia, pen wiwer, wiwer goch. Um, mae o bach o just, just random o, o, o enw mewn ffordd, os dwi'n bod yn hollol onast. Yeah. Um, Dwi Ifor Goch oedd probably fatha un o'r rhywogaethau gynta nes i weld pan o'n i'n hogyn bach dwi'n meddwl lle nes i kind of ga'l y sense of fatha awe 'na lle o'n i fatha waw fatha ma' byd natur yn rili cŵl. 'C'os pan ti'n gweld Ifor Goch mae o actually yn pretty fantastic yndi ond mae jyst yn dod efo fatha flash coch 'ma. A dwi me'wl yr sense of awe 'na ydi wbath dwi'n kind of trio neud eto. Neud i pobol kind of teimlo fel 'a. Yym. Hwnna 'di'r emotional sob story 'swn i'n deud ond yr ochr arall ydi nath o literally jyst popio fewn i pen fi ag o'n i'n me'wl ma' hwnna'n kind of funny. Mae o'n fel ti'n deud mae o'n sticio. Ie yndi mae o. A ma' pobol jyst yn cofio fo ia so dwi me'wl bod o 'di gweithio'n rili da. Yym o'n i'n meddwl am fatha enwa' gwahanol fatha dwi'm yn galw'n hun yn fatha dillad Eryri neu... ond dwi'm yn gwbo, 'di o'm yn sefyll allan o ddim mae o'n kind of ga'l lost in the crowd. A ma' reit ben agorad hefyd os 'sach chdi isio mynd i rwla arall efo'r busnas hefyd. Yn union, ia ia. 'Di o'm yn gor'o' bod yn... ti'm yn... 'di'r enw ddim yn gor'o' fatha adlewyrchu'n union be' 'di'r busnas 'na fatha t'o' be' 'di Nike a fatha swn i fatha be' be' ma' Nike yn meddwl ti gwo? Na. So Ia, fel ti deu mae o'n ben agored so who knows. Ia, ti 'di bod efo'r busnes wan ers rhyw dair mlynedd ballu. Felly be 'di'r manteision yy ti'n meddwl o fod efo busnes dy hun mewn ardal fatha Arfor? Hmm. Dwi'n meddwl y y peth mawr ydi'r cymuned, swn i'n ddeud. A ia. Yym ma' ma'n rili grêt gallu neud petha fel yma. Um, dwi'n meddwl, os ych chi rhywle lle i mwy fatha, you know, Manceinion, well, lot mwy fatha Manceinion neu Llundain neu rhywle, yeah. neu Caerdydd, fel arfer, da chi jyst yn aros yn eich cilch. Um, so, swn i efo pobl yn gweithio yn y byd pel droed lot. Um, so, ni'n gallu eistedd lawr efo rhywbeth o danio neu you know, dillad, beth o'na, dysgu o pawb. Dwi'n meddwl hwnna'n rhywbeth sy'n rili dda amdan um, bod o gwmpas yma ydy mae yna mm. gymuned rili really dda, mae pawb eisiau helpu allan. Mae pawb eisiau pawb wneud yn dda, achos os, you know, os, os mae un o'n i'n wneud dda, mae pawb wneud yn dda. So, yeah. Dyna di peth yeah. fwyaf i fi, dwi'n meddwl. Ie, yeah. allai ddychmygu bod chdi'n ffeindio rhywun fath efo mm. y cwmni dillad, dweud Daniel. Yeah, yeah. To bod hwnnw'n fantais anfarth o fod yn ardal arfer yn gwneud dillad am Eryri a... Ie. ...a tu hwnt. Ie dwi swn i'n definitely yn adlewyrchu be' ma' Tomos yn deu' fatha yy yr cymuned 'na sy'n anfarth yn fama. 'Dan ni mor lwcus fatha ma' pawb fatha fedrai ddeud yn union fel ti'n deud fatha ma' pawb mor supportive... Hmm. Ie. ...o fatha llwyddianna lleol Yym a jyst y Cymraeg 'di o hefyd ie fatha ma'n mynd mor bell dydi fatha ma' pawb jyst isio hybu'r iaith Gymraeg a wbath sy'n neud efo busnas sy'n defnyddio'r Gymraeg ma' pawb jyst tu ôl iddo fo a ma'n ffantastic dwi me'wl. Ie. Ie. Ond yn sgil hynny ti'n teimlo ella bo' 'na ryw heria' achos bo' chi dal yn Arfor a bo' chi ella ddim mewn dinas mowr fatha Manceinion neu Llundan t'od o's 'na ryw heria' 'dych chi 'di ga'l dros y blynyddoedd? Ie dwi'n meddwl iddyn ni mae wedi bod, achos da ni efo busnes eitha, wel, niche iawn. Ie. Mae wedi bod yn anodd i, sort of, i cael allan ac cael rhai pobl tu allan o Arfor i, i coelio bod mae'n bosib wneud rhywbeth fel yma yna, yma. Mm. Achos da ni, da ni mor niche, mae neb really wedi gwneud rhywbeth fel yma ar Ynys Môn neu yn Gogledd Cymru. Um, so just profi pobl bod actually da ni'n gallu gwneud hyn yn fyma. Yym, ma' 'na lot o bobl o gwmpas ni sydd yn lleol ac yn rili, rili dda. Ie. So dwi me'wl jyst ca'l yr yr neges yna dros i pobl dros y byd bod actually 'dan ni yn cwmni o yym gogledd Cymru a ma' wnna'n peth da, ddim peth sy'n dal ni nôl gymaint. Ie. Ca'l y balchder 'na ymfalchïo o'r ffaith o dy ardal di a... M-hm. ...fel o' chdi'n deud ti'n ca'l y gefnogaeth 'na wedyn hefyd dw't? Ie. Wyt. Mae'n crazy mae o fatha mae o mae o wedi ecsblowdio a ma' 'na gymaint o bobol yn gwisgo'r dillad a pan ti'n gweld o mae o fatha waw ma' hyn actually'n gweithio ma' be' ti 'di mynd ati i gyflawni lle o'dd gen ti'r idea 'ma o be' ti isio gyflawni... Hmm. Mae actually'n digwydd o flaen llygad fi 'wan so... Ie. ...ma'r balchder 'na'n huge yndi? Ie. A dwi'n gwbo na rhan fowr o'r datblygu yna ydi d- gwbo bo' chi 'di ca'l help gan llwyddo'n lleol. Do. 'Lly yym deuda 'thon ni run bach yy su' ma' hynny 'di gweithio? Ie so o'dd o o'dd o'n rili rili grêt o'dd yy 'c'os o'dd e'n isio dod â yy boi i fewn, boi lleol o'dd isio symud nôl o yy Gaer lle o'dd o 'di bod i brifysgol a wedyn nes i ffindio allan am llwyddo'n lleol Ideal ac so nath ni ennill yr grant efo llwyddon lleol i yym ddod a Luke i fewn i'r cwmni yym a ma' 'di bod mor grêt yym ma' 'di bod yn grêt i weld su' ma' Luke 'di datblygu yn gweithio efo ni 'di bod yn ideal yym a ma' you know Menter Môn a llwyddon lleol 'di bod mor dda yym yn so' of helpu fi allan a dwi'n gofyn you know ti'n iawn i ni neud hyn efo Luke ma' n'w deud ia ideal unryw beth 'da ni angan i helpu let us know. Yym a 'da ni 'di gallu mynd â Luke i de Ffrainc um, i uh, Holland, ac mae'r term llwyd yn lleol di gorffan nhw'n um, efo Luke, ond mae wedi bod mor dda a mae wedi gallu datblygu gymaint bod yn iawn cadw fel mlaen um, oh, i wneud sales efo ni. Yeah. So mae wedi bod yn really, really dda i ni. Da, da. A be amdana chdi wedi gwybod bod llwyddo'n lleol hefyd? Wedi bod yn rhan mowr o'r cwmni i chdi? Do, definite.
Nes i just gweld yr advert ar gyfer llwyddo'n lleol, nath o'n just popio fyny ar Facebook neu Instagram neu beth bynnag. A nes i kind of iwsio hwnna fatha bach o sign o'n i fatha o t'mo' ma' hyn bach yn wierd so ai amdano fo. Yym a ma' 'di helpu fi'n anfarth jyst fatha ma' Tom yn deud fatha ma' 'di roid y platfform yna i fi dwi me'wl pan nesh i gychwyn nesh i sylwi fatha ma'n pan 'dych chi'n cychwyn busnas ma'n roid fatha platfform i chi fatha kind of roid 'ych hun allan yna ma'n deud ma'n deutha bobol iawn hyn dwi'n neud dwi yma A hyn di'r bwriad. Rather than trio cychwyn o o scratch, mae'n rhoi bach o hwb i chi gychwyn a wneud i bobl sylweddoli fatha be dach chi'n trio gyflawni. Mae mae o'n wbath fatha swn i dwi byth yn difaru neud yym a swn i'n argymell i rewin mynd amdani. Sa ddim byd i golli o gwbl mae o'n rili yn gwd. Ond yy... Ac o hynny wedyn, be ti'n meddwl di'r petha mwya wt ti di ddysgu? Achos ma' cychwyn busnas, t'od, ti'n dysgu bob diwrnod allai ddychmygu. Mae yna mm. ma na heriau gwahanol bob diwrnod, felly beth yw'r pethau mwyaf ti wedi ddysgu, ti'n meddwl, Daniel? Pan mae'n dod i busnes, dwi'n meddwl, just wingio fo. Gret.
Da ni gyd yn trio ffigro fo allan, just fatha, so ddim ffordd iawn o'n neud o. Gymaint o fatha podcast dwi wedi gwrando i a llyfrau dwi wedi darllen, um, so'n byd fatha just mynd amdani. yr un peth mwya arall sy 'di helpu fi a dwi 'di dysgu mwya o ydi pa mor bwysig ydi jyst netwyrcio jyst cyfarthrebu hefo'r cymuned odda ni'n siarad am gynna fatha ma' mor bwysig fatha jyst siarad efo gymaint o bobol 'c'os 'dach chi ddim 'dach chi byth yn mynd i wbod lle ma'r help 'na mynd i ddod o a pwy 'di'r person newydd nesa sy'n mynd i ddod atoch chi a helpu'ch busnas chi mewn ffor mwya random 'sach chi byth yn meddwl am. Ie ie. Yym. So jyst siarad efo pobl, jyst gael allan yna a jyst networkio gymaint o bosib. Yeah. Dwi'n meddwl mae yna peth really mawr, you know, imposter syndrome. Mm. Dwi'n pawb meddwl, pam fi, you know, dwi'n gallu neud hyn. wing it. Like, yeah. Mae ma, ma lot mwy o bobl na ydych chi'n meddwl yn actually just winging it. A yeah. trio ffigur y pethau allan a weld sut mae pethau'n gweithio. A dyna sut mae pethau really da yn digwydd, achos you know, dyna sut ydych chi'n bod mwy uh, creadigol, a ydych chi'n yeah. just tri a pethau newydd. Mm. Um, so dwi'n meddwl bod yn efo digon o hyder i just cymryd y siawns ac meddwl, wel, pam ddim fi? Yeah. Na, na, mae mor braf gweld y ddau ohonoch chi'n wneud mor dda yn eich gyfrach chi. A hefyd i gallu wneud o yn eich ardal chi. Yeah. Felly, twyd, a dych chi'n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd, tyd, pa mor bwysig ydy hynny, cael neud o adra, siarad Cymraeg, byw yn yr ardal, mae'n siŵr bod hynny yn bwysig. Yndi, mae o.
I fi, mae o'n mae o'n ochr arall i'r busnes sy'n helpu helpu pwysio dy busnes hefyd, cys gyda fi gymaint o pillars gwahanol, a un ydy hyrwyddo treftadaeth Cymru a'r iaith Gymraeg. Um, so mae bob dyluniad dwi'n neud yn Gymraeg. Ie. Odd o'n un o'r petha o'n i'n meddwl am pan nesh i gychwyn o'n i fatha dwi am neud dyluniada hefo fersiwn Cymraeg a fersiwn Sysnag 'c'os o'n i'n me'wl swn i'n co- colli farchnad massive o twristiaeth sy'n dod drosodd sy ddim yn dallt y Gymraeg. Hmm. On' nesh i neud y penderfyniad i jyst sticio i'r Gymraeg. A t'o' be' mae o 'di neud gymaint o gwahaniaeth 'c'os ma'r pobol sy wedyn yn dod atoch chdi ac yn siarad efo chdi sy ddim yn siarad iaith dropyn o Gymraeg mae o'n profiad wedyn ti'n gallu roid i nhw a ti'n gallu addysgu nhw am y iaith. Yeah. Mae nhw wedyn yn mynd adra i lle bynnag i gan ni cwsmeriaid o bob man dros y byd i wedyn sy'n siarad amdan y iaith Gymraeg oedd ddim yn even gwybod bod ni'n bodoli cyn hynna so yeah. mae'n yeah. huge, mae'n massive yn yeah. A wrth edrych nôl o gychwyn y busnes at rwan, mm. beth yw'r un wers da chi wedi ddysgu, ti'n meddwl? Paid ag meddwl bod ydych chi'n gorau gadael i wneud be dach chi eisiau wneud. Dwi'n meddwl, os, os da ni efo mwy o bobl o gwmpas fy yma yn trio wneud pethau um, ambitious, yeah. then uh, lot well o, da chi'n manna'n adal i wneud o, da ni'n gallu wneud be da ni'n wneud mm -hmm. o Ynys Môn, so dyna di'r gwers, really. Oedden ni'n meddwl fyswn ni'n gallu wneud o, ond da ni yn, so yeah. mae'n ma bosib ydy'r big wers yeah. i fi. Yeah.

gwledig fel arfor botensial anhygoel ar gyfer arloesedd a llwyddiant busnes. Efo'r gefnogaeth gywir fel rhaglen Llwyddo'n Lleol a'r penderfyniad personol i droi syniadau'n realiti. Os ydych chi'n gwrando ac wedi'ch ysbrydoli gan be dych chi 'di glywed heddiw 'ma, cofiwch fod y cyfleoedd i ddechrau neu ddatblygu busnes yn Arfor yn ddiderfyn. Ella mai rŵan ydi'r amser i edrych be allwch chi ei gyflawni yn eich ardal chi. Ac am fwy o fanylion am Llwyddo'n Lleol, ewch draw i'r wefan Llwyddo'n Lleol 2050 dot Cymru. Diolch i chi hefyd, ein gwrandawyr ni, am ymuno efo ni eto heddiw 'ma. Cofiwch rannu'r podlediad, gadael adolygiad ac ymuno â ni ar gyfryngau cymdeithasol i rannu'ch meddyliau.